Haut ass en äh, däischteren an en trauregen Dag fir Europa. D'Stabilitéit an d'Sécherheet an Europa ass a Gefor. Déi lescht zwee Méint hunn äh, Ganz vill europäesch Länner an och NATO-Alliéiert sech beméit, Russland zu Deseskalad och ze encouragéieren an op de Wee vun der Diplomatie no Léisungen ze sichen. Déi militäresch Aggressioun vun der leschter Nuecht géint d'Ukrain huet gewisen, datt Russland de Wee vun de Waffe gewielt huet. Ech verurteelen dës militäresch Aggressioun staark, sou wéi ech och d'Entscheedung e Méindeg vum President fir déi russesch, de President vun der russescher Federatioun verurteelt, deen den Accord de Minsk och unilateral opgekënnegt huet, andeems Russland déi separatistesch Entitéiten an der Ukrain och unerkannt huet. D'EU huet ganz séier reagéiert, andeems se gëschter och en éischte Pak vu Sanktiounen ugeholl huet, deen och dräi Aspekter viséiert, Éischte geziilt individuell restriktiv Moossname géint russesch Individuen an och Entitéiten, déi an dëser militärescher Aggressioun och implizéiert sinn, Visaverbueden, Verméigen afréieren. Zweetens, restriktiv Moossnamen am Finanzsecteur fir den Zougank vu Russland och op EU-Kapital a Finanzmäert weider och ze beschränken. Konkret wäert et verbuede sinn, Finanzinstrumenter, déi vu Russland senger Regierung oder senger Zentralbank erausginn, och kënnen ze kafen. An dann den Import an d'EU vu Wueren, déi aus de separatistesche Gebidder vun Donezk a Lugansk och kommen an déi och net vun der ukrainescher Regierung kontrolléiert sinn, wäerten och verbuede ginn. Dëst ass nëmmen den éischte Package an d'EU ass prett fir zousätzlech Sanktiounen och ze huelen. Haut den Owend sinn ech och zu Bréissel, fir eis gemeinsam Äntwert als europäesch Partneren och ze koordonéieren a fir de President Putin och opzeruffen, mat dëser militärescher Aggressioun direkt opzehalen. Et wäert wichteg sinn, ze definéieren, wéi mir mat Russland och ëmgoe wäerten, an och Russland an der Verantwortung ze huelen, fir seng Handlungen. Mir wäerten och driwwer beroden, wéi mir d'Ukrain an och hir Bierger kënnen ënnerstëtzen. Ech sinn och haut besonnesch besuergt, dat et wéi esou oft d'Zivilbevëlkerung ass, déi e vill ze héije Präis ze bezuelen huet bei militärescher Eskalatioun. Et ass eis éischt Prioritéit, en direkte Waffestëllstand och um Terrain ze erreechen an all néideg Mesuren ze huelen, fir d'Zivilbevëlkerung ze schützen an där Populatioun och ze hëllefen. Ech hunn d'Regierung de Moien och fir en aussergewéinleche Regierungsrot zesummegeruff. Mir hunn an deem Kontext och iwwert d'Situatioun en Echange gehat a mir hunn och iwwert d'Situatioun vun der Energieversuergung vun de Lëtzebuerger Bierger an och vun de Betriber geschwat. Mir befannen ons an enger aussergewéinlecher Situatioun, déi vill Onsécherheet mat sech bréngt. Mir sinn ons als Regierung och eens, datt mir d'Land an d'Leit och virun allem virun enger geopolitescher Energiedeierecht schütze mussen. Dofir hu mer decidéiert, den nächste Méindeg en Energiedësch mat de Lëtzebuerger Energiefournisseuren och anzeberuffen, fir mat hinnen zesummen an efficace fir séier Léisungen och kënnen ze fannen. Gläichzäiteg schafft d'Regierung och u konkrete Mesuren, fir deene Menagë séier och ënnert d'Äerm ze gräifen, déi am meeschte mat der aktueller Präisdeierecht och ze kämpfen hunn. Ech wäert de Mëtten um 14 Auer d'Chamber iwwert de leschte Stand vun den Entwécklungen informéieren, dëst zesumme mam Ausseminister Jean Asselborn a mam Verdeedegungsminister François Bausch. Um 15 Auer 30 hunn ech de Mëtteg en Telefonsgespréich mam ukrainesche President, dee virgesinn ass. Den Owend ass en aussergewéinleche Conseil zu Bréissel a muer de Moien um 10 Auer wäert d'Regierung nees zesummekommen. Mir sinn ons bewosst. datt Dir ganz vill Froen hutt, op déi mir och nach am Moment keng definitiv Äntwert hunn. D'Regierung schafft de Moment op all Niveaue mat onsen europäeschen an internationale Partner zesummen, fir déi beschtméiglech Léisungen ze fanne fir Mënschen an der Ukrain, fir Mënschen an Europa a fir Mënschen hei zu Lëtzebuerg ze fannen. Ech soen Iech Merci.